Ko te reo te waka kawe i ōku whakaaro, i ōku roro ki ōu.
Te mīharo, kei a tātou tonu tō tātou reo. I te mea, kotahi anō te reo mō tātou katoa. Ko te mea pokake, Kei tēnā iwi tōna mita, kei tēnā iwi tōna mita, kei tēnā iwi tōna mita.
E mahara ana au ki ngā kōrero a ō mātou kaumātua. Haere, akona te reo, ahakoa nō whea, kia mau i a koe hoki mai ki tō iwi. Ana, Ki konā koe tīmata ai ki te ako i tōu reo ake.
Ake nei kāore he mita. Ake nei kāore he mita o tēnei takiwa. Engari ko te whakaaritanga, ko te tukunga o tērā, kei reira pea te iwitanga.
Kei te mita o te reo. Kei reira kia mōhio ai te kaihakarongo atu nō hea koe, kei te mita o tō reo. Engari he reo kotahi kē tātou katoa.
Ko te reo ā-iwi, ko te tirohanga a tērā iwi ki tōna taiao. Kei roto pea i ētahi takiwā te whakawhanaungatanga o tōna reo ki tana taiao. E tere ana pea te arero, koi mau te arero i te tai. Tērā ētahi takiwa he āhua pōturi ake te reo, nā te mea kāore he take o te whakahorohoro. Tērā ētahi takiwa e whakamahi ana i tōna reo ki te whakakōrero i tana pepeha. Tērā ētahi tāngata Kei roto kau noa i te rerenga kōrero kotahi e mōhio ai koe nō hea tērā tangata. Ko te hononga o te taiao ki te reo o te tangata, ākene ko ngā iwi o te tuawhenua, he kaha, ā, ki te whakakākā, ki te whakakoekoe, ki te whakaketekete i tōna reo.
Mēnā e kōrorohi atu ana mō te taiao, pēnei i ngā manu nei, Tirohia atu ki te rākau pūriri. Kei te rākau pūriri ngā manu katoa e noho ana ki roto i te rākau pūriri. Engari, ko ngā tui e korero atu ana ki ngā tui nahe. Ko ngā manu katoa e korero kē atu ana Ki a rātou anō. Horekau kē te kākā e korero atu ana ki te tui, horekau kē ngā manu korero atu ki tētahi o ngā manu hei, e noho ana i roto i te rākau kōtahi. Waiata mai ana te tui, kōrero mai ana tēnā manu, kōrero mai ana i tēnā manu, engari e mōhio ana rātou. Te āhua o ā rātou kōrero, ko rekau ō rātou hakaaro, pēhea ana te hakarongo ake wētahi atu o ngā manu kei a rātou tēnā. Pēnā anō i a tātou, mēnā e noho ana tātou i roto i tētahi huihuinga, kōrero atu ana a Ngāti Whātua ki a Ngāti Whātua i tōna reo, e kore rawa e ngaro. Ahakoa ko wai tētahi iwi e noho mai ana i roto i tēnā hui, kua mau i a rātou te, te ia a wō kōrero.
Ko ngā marae, koirā ngā wāhi e kaha manaaki ana i te reo o tēnā iwi, o tēnā iwi. Nā, ka hūnuku ngā uri ki ngā tāone, ā, ka noho rānei ki ngā, ki ngā, ki ētahi atu kaupapa ehara i ō rātou iwi ake, ka aro ki iwi kē. Ka mimiti haere te reo ā-iwi. Te reo Māori rānei, kua kore i mōhio ki tō rātou reo. Nā, kua Āe, kua kore hoki ō tātou whānau i rumakina ki roto i tētahi ao kōrero Māori, ki roto rānei i ngā kaupapa e tika ana hei kōrero Māori mā rātou. Tae mai ana ki tēnei wā, kua āhua rerekē, kua, kua hoki mai, kua mōhio ngā kura, ā, he mea nui tēnei mea te reo ā-iwi. Kāore i pērā te nui o te tautoko mai i ngā tau o mua.
Te reo o Ngāpuhi ki wōku taringa he reka. Wētahi a ngā Ngāpuhi korero e hoki kē atu ana te hopu atu ki ngā korero a ngā tupuna. o ngā, o, o Ngā Puhi o Te Tai Tokerau. Ka haka puta ake i roto i ngā kōrero ngā whakataukī, ā, tēnā tūpuna, tēnā tūpuna. Kia kōrero ake au mō te reo o Tainui waka. E mōhiotia nei a Tainui waka nā runga i ētehi āhuatanga o tōna reo, ā, ka mutu, ā, ehara i te mea ko te whānuitanga o Tainui waka, ā, he rite tonu te kōrerotia, o tētehi momo reo ā-iwi. Ko te tatatanga e taea ana e ahau, mō te reo i haere mai i runga i ngā waka, ko ngā ingoa o ngā tūpuna. Tama te kapua, te āhua nei, i whakamahia e rātou te t, te a, te m, te k, te p, nē? Kei a Ngāpuhi nahe wētahi o ngā kupu e mara, e kore rawa koe rongo e puta ake ana i tētahi iwi kē atu i ngā kōrero e hakaputangia ana e Ngāpuhi, hakaaro. Āe, e hakaarongia ana, wētahi e mea ana e whakaarongia ana.
Nō reira mōku, kei ngā ingoa o ngā tūpuna, kei ngā ingoa hoki o ngā takiwā i taunahatia e rātou. Te ingoa tuatahi o Mokoia te motu tapu a Tinirau. E kī ana tērā, motu. Te āhua nei, he kupu tērā nō ngā moutere, motu tapu. Nei, kei te kite koe i te ōritetanga.
Ki ahau nei na he reo nō ngā atuatanga. Wā tātou kupu katoa, he tapu. Wā tātou kupu katoa hakoā nō hea koe, ko ngā kupu i ahu mai i te karanga o ngā atuatanga. ki a tātou, kia rongo ai rātou i a tātou, tātou i a rātou. Horekau kē au e kōrero ana mō ngā atuatanga e kīia nei i roto i te Paipera Tapu, kōrero kē anōu mō wā tātou ake anō karanga atuatanga i heke mai e tātou. Well, te reo e kei ahau te wā nei, he reo tēnā nō Ngāti Whātua Ngāpuhi. Taku karani pāpā he Ngāpuhi, taku karani māmā he Ngāti Whātua. Kotahi ana te waka, ko Māhuhu-ki-te-rangi, a Ngāti Whātua, i runga i tēnā. Ā, hakoa mai Tāmaki ki Maunganui. Koia tēnā ko te waka o Ngāti Whātua, ko Māhu, Māhuhu ki te rangi. I tēnei wā, i mua te ingoa o te waka o Ngāti Whātua ko Māhuhu o te rangi. I ahu mai te rangi me ngā kōiwi ki te whenua. I whai kōiwi e a Ngāti Whātua ki runga ki te mata o te whenua. Ina mate tētahi o ngā Ngāti Whātua o te rā nei, ko te mihi atu ki tēnā Ngāti Whātua, kake atu koe ki tō waka māhuhu ki te rangi. Te wāhi ahu mai rā koe. Ae, koia tena, ko te, ka mutu ora kau ke te he nuinga o Ngati Whatua e mohio ana ki tena korero.
E tūruruhu takinaakai ai te tautara i te pou ka whakatāhia ngā kirikiri o Tū Tamāhurangi, Tamanu Kawariki, Tū Au i pō ai he tāhua tēnei tapu. Mo Tainui Waka Whānui, tērā ētehi kupu. E kaha whakamahia ana, arā, ko te pēwhea, ko te kei whea, anā, puta whānui tonu ērā kupu. Ā, ka mutu, ko te tētehi me te ētehi, nā, koinei ētehi āhuatanga o te reo o Tainui e mōhiotia ai ngā uri o te waka. Me tīmata pea tāua ki a Waikato, nē, ko pēnei, ko tētehi raweketanga ko te pēneki,

Ā, e kaha kōrerotia ana e te whānuitanga o te waka, kāore, engari he noho, he noho motuhake ki ētehi iwi whēnei i a Waikato, tutū atu ki roto o te, o te hauāuru ki a Ngāti Maniapoto, engari kāore pea e kaha rangona ana i Hauraki, I Raukawa anō hoki. Ā, ki a au nei, āe, i haere mai ō tātou waka i Hawaiki. Ki taku mōhio, ko te waka o Tainui i ahu mai i Tawhitinui i Tawhitiroa. Ka mutu, ko ō tātou waka i ahu mai ki a au nei i ngā moutere rerekē. Ana, ā, ki te whakaaro ake tātou ki a Ngāti Porou, ā, i ahu mai i ngā. I ngā whakapapa o Akatokamanawa i Te Kokiaerangi, nē, i, i te whare ariki o Ukeariki. Engari e mōhio ana tāua ko, ko Ngātoroirangi mā, ko Hoturoa mā, i ahu mai te reo o Tahiti. Nā, i roto i tērā āhuatanga ko te reo o Tahiti he rerekē ki te reo o Te Kukiaerangi. Nā, e kaha whakahuatia ana a te h me te f i tō rātou reo. Ā whēnei anō i ngā moutere o Hāmoa. E whakapono ana au ko ō tātou tūpuna he, e mōhio ana tāua he tūpuna whakatere waka, nā hāereere ki tēnā moutere, ki tēnā moutere. Koirā hoki ētehi āhuatanga i kawea mai e rātou, Ā, i tō rātou anō Hawaiki. Whēnei anō i te, i te reo o, o Tahiti. Nā, e kaha rangona ana te wh. Nā, i ahu mai a Tainui waka, ā, i reira.
Ki te titiro tātou, ā, ki a Hamuera Pango, rangatira o Ngāti Whakaue. Ka kī ia tēnei. Ā, engari, i muri mai i a ia, ko ana apataki, ka uru mai te teneki. Ka taka iho ki ngā wī mai hī te rangi ka heke. Tētahi o ngā ringaringa Te Arawa tuatahi ka pā ki te pene, te pene ki te pepa. Kei te kī i a tātou. Kei te kī a ētahi o ngā kaumātua o Ngāti Pikiao tēnei, engari ko ngā uri kei te teneki. Kei te kī ētahi o ngā tuhituhinga kepa e hau he tātau kē. Ko tētahi mea ki ahau, he rangahau nui tonu kei te haere. Mō te wāhi ki ngā waiata, Ā, tērā ētahi wā, e tino orite te hari. Ā, tā mātou hī i ngā waiata pēnei me ngā Tūhoe me ngā Tainui me ngā Waikato. Nō reira, āhua uaua anō ērā, engari kei roto i ētahi mōteatea, ētahi kupu e mōhio ai koe, ū, ā, ki te wā o ērā titonga. He wini i raro, ne, ā, ko te, ko te hau tēnei. Ā, nō, ko te, nō reira, ko te inemanga tērā o tēnei mea, o te wā. Engari, ā, mō ā mātou titonga, āhua uaua tonu te kī, ā, te mōhio mehemea he Te Arawa, ā, he Tainui, he Waikato, he aha noa rānei ērā. Nō reira, kia hoki noa ake, mehemea he mita tō mātou, kua māmā te kitea. Kua māmā te rangona. Kua rangona i roto i te waiata tuatahi kua rangona e koe. Kua kitea i roto i te pukapuka Te Arawa Tuatahi kua pānuitia e koe. Engari, mehemea he uaua te kitea o tō mātou mita, ooh, kei te tika pea tāku, ā, kāore, kāore he mita o tēnei takiwā.
Ki te āta titiro tātou ki ngā mōteatea, ki ngā karakia a te Māori, i te nuinga o te wā, kāore koe e rongo i te reo ā-iwi i roto i ērā karakia. Hei tauira, ko tētehi kupu nui i roto o Tainui waka ko te. Teneki. Ko te teneki. I roto i ngā mōteatea, i roto hoki i ngā karakia, e kore koe e rongo i te teneki e waiatatia ana, e whakahuatia ana rānei i roto i ngā karakia. Engari, i roto i te reo ōpaki, e kaha rangona ana. Nē? Hāunga te whea. te pēwhea, te kei whea rānei, āe, kei te kaha rangona ērā, engari, ko te teneki, te tenaka, te whēnei, te aha rānei ngā kupu, ngā kupu whēnei i roto o Tainui waka, kāre rangona ana i roto i ngā titonga tawhito, i roto rānei i ngā karakia. Nā, ki a au nei, he tohu tērā, I hua mai tēnei momo reo ā-iwi i konei, i Aotearoa nei, nō ngā tau tata nei. Me i reira tērā momo whakahua i ngā kupu, ā, i te terenga mai o Tainui waka, ahakoa mau tonu tērā āhuatanga ki roto i ngā karakia, ē, ki roto, ki roto rānei i ngā waerea, engari e kore koe e rongo i ērā, i tērā momo whakahua i roto i te nuinga o te reo ōkawa. Nō reira, koinei pea tētehi tohu o te hītori o te reo o Tainui, nā, me ētehi kupu e kaha whakahuatia ana i tēnei wā, kāore pea i tō tātou reo i te reo o Tainui i te terenga mai.
Wētahi o wā tātou e kīia nei i roto i te reo tāhae whenua nei, language and culture are evolutionary, engari ko wā tātou tika. hohonu atu. Tō tātou tika o mua, hohonu. Engari te, te, te reo, kore, kore rawa taku karani māmā mō iho he aha tēnei mea te waea pūkoro. E kore rawa taku karani māmā e mōhio, wētahi o ngā kupu o te rā nei, pouaka hakaata, wē, wēnā mea a, a, i tupu ake i roto i tēnei haka tupuranga. o te rā nei. Āpōpō he aha raiti, he aha raini anō, wētahi o ngā kupu ka puta mō te haka tupuranga waku tuarua. Ki ahau nei nā. Ko te mea kē, ā, te āhua o tō tuhituhi me te mita o tō reo kōrero, hakoa kia wai, e kōrero atu ana koe te ia a tōu ake haka tupuranga. Horekau kē koe kōrero atu ana i te haka tupuranga a tētahi kē atu. Horekau kē, nā, tēnā, horekau kē, wē, wētahi e mea ana kāore kē. Wētahi, ū, i te wā e ora tonu ana a, a Māori Marsden mā, i te wā e ora tonu nā, a, tā Hemi Tau, a, e ora tonu nā ngā kaumātua o mua, kotahi anō te mita o te reo, kotahi anō. Engari. I ēnei rā, nā te ako pea o wētahi o ngā kura e ako ana i te reo ki roto o Te Tai Tokerau, āhua rongorongo ana i te āhua poka kē, tēnā ki tēnā ki tēnā. Pēnei te mea wētahi e whakaputa ake ana i te, te wha, for more whāngarei. wetahi e mea ana whangarei, wetahi te ahua puta o nga korero engari pai te rere o nga kupu ma te taringa taunga ke ka rongo i te poka ke o te ahua o te haka puta i nga kupu kei te rere o te korero.
Matakinara te kawa e ngā mana nui o. Mō te wāhi ki te reo. Ā te mutunga iho, ko ngā kupu o roto o te puna kupu o te reo Māori. Waru tekau paeheneti o aua kupu rā e mōhiotia ana e ngā iwi Māori katoa. Koinei a Te Arawa i mārama ai ki te Ngāpuhi. Koinei a Ngā Puhi i mārama ai ki te Taranaki. Koinei te Taranaki i mārama ai ki te Ngai Tahu. Engari ko tērā 20 paeheneti, koirā ngā, ngā kupu ake o taua iwi rā e ai ki te taiao i kōrerohia rā e au. Ko te mita, ko tētahi tāera kōrero nō tētahi hapori, katoa. Ko te tū reo, koirā te momo tāera kōrero a te kotahi. E whakapae ana ahau, ā, ko ngā iwi e kaha nei ō rātou mita. Kei te whakamahi rātou i ngā taunakitanga nō roto i ngā rekoatatanga, nō roto i ngā tuhituhinga ki te kīnaki i ā rātou rauemi. Engari i konei, kei konei ngā Ana Hahīni, kei konei ngā Scotty Morrisons, nē? Kāore anō i puta i a mātou tētahi rangahau kotahi e pā ana ki te mita. Kua nunui, kua huri ka wek. Haere koutou ki te pōhau, tita, tita, i te pō. Kua tae pea ki tētahi wā. Me titiro a Te Arawa ki ana tikanga. Nā te mea he tokomaha ake ngā wāhine kōrero Māori tēnā i ngā tāne. Mehemea ka pērā tonu ngā whika, he aha tātou e whakatū tonu nei i ngā tāne ki te whaikōrero? Mehemea ko te tokomaha kē ko ngā wāhine. Mehemea ko te wahine, ko te māmā e whai wāhi nui ana ki ā tātou tamariki, nā tātou e kore nei e whakanui i tērā tukunga rurenga hātanga ki a rātou ki runga i ngā marae. Ā, tērā hoki ētahi tāne, nā te mea e mōhio ana rātou, ā, he, he, he korongarengare ō rātou. Ka māmā tā rātou haere ki te, ki te noho ki ngā paepae. Engari ko te reanga kaumātua koeke ināianei, koinei te reanga i noho mai ai ā, hei pārūrenga mō ngā ture Ā, patu i te reo Māori. Ko ngā uri o ērā ture ko te hunga kei ngā paepae ināianei. Ko ā rātou tamariki, ko ō rātou uri, ko ngā hua ēnei o ngā kura kaupapa. Nō reira, hei reira ka toko ake te whakaaro, me tiki ā wai? Ki te whakatairanga i tō iwitanga, ko te tamaiti kua whakangungua, ko te pāpā, ko te koroua rānei, kāore i whakangungua engari ko te paearu kei a ia ko te pakeketanga. Nō reira, koirā pea ētahi o ngā nawe me whakaaro e Te Arawa i tēnei wā nei. Hei konei, ka mihi ahau ki te anamata o ngā whakaaro o Te Rangihau. E koro mā, e kui mā, me whakatū e tātou tētahi ahurei. Ko te hunga wero, ko te hunga whaikōrero, ko te hunga karanga, me tamariki iho i te mea pakeketanga. I konei i Te Arawa, kāore ngā kaumātua i te mōhio koe ngā mea pai, ngā mea kino, kāore i te haere ki ngā manu kōrero. Kāore i te Pānui i te pitomata o te iwi. Nō reira ko te whakapātaritari nui, ko te wāhi ki te tika o te reo, kimihia te mita, ko wai hoki ngā pūkōrero kei raurangi, mō raurangi, he pēhea hoki tā tātou nāna, tā tātou manaaki morimori i a rātou ki te kawe i te Te Arawatanga ki anamata.
Nō ngā tau 15 nei pea, tahuri mai ai te nuinga o ngā iwi o Tainui waka ki te whakarauora i te reo. Na, i konei au ka mihi ki a Ngāti Raukawa, nā rātou nei au i pōwhiri. ki tētehi kaupapa e kīia nei ko te Community Based Language Initiative, nā, ko te CBLI. Koirā pea te tīmatanga o te whakaaro nui o Ngāti Raukawa ki te whakarauora i te reo. Ā, ka tahuri ki te whakatū kura reo, Ā, ka huri ki te whakahaere kaupapa reo, ā, ki ngā marae, ki ngā kāinga, ā, ka kitea mai e ō rātou huānga, tuākana teina rānei, a Ngāti Maniapoto, a Waikato, a wai atu, a wai atu, ā, ka tīmata i reira, ā, te whakatū kaupapa whakarauora i te reo. Nā, ko Waikato-Tainui i tēnei wā, nō ngā tau tata nei, nā te hiahia, o te iwi, ka whakaputa papakupu, nē, e kīia nei ko te puna kupu. Nā, he āhuatanga tērā, a kia mau tonu ai ngā kupu i kōrerotia ai e ō mātou tūpuni, ō mātou mātua, ka whakapukupukahia hei aha, hei ako mā ngā uri whakatupu. Nō reira, i roto katoa i ēnei āhuatanga e kōrerotia nei e tāua, koinei te whakarauoratanga o te reo.
Hoi anō, kotahi anō te wawata, kia puta ake te reo i waku, waku tamariki, waku mokopuna tatū iho ake ki ngā tuarua o te wā nei. E hari ana au ngā tuarua, haere oma mai ana taku mokopuna tuarua ki ahau, Te inoi kotahi tara he haere te hoko rare mana. He mea pai tena ki ahau engari hakaro na wai koe i ako kia haere mai ki ahau te tiki i tena kotahi tara hei haere i te hoko i wo rare haere koe ki to papa. Haere koe ki tō māmā. Koia tēnā ko te tūmanako kia ū tonu tātou ki tō tātou reo. Mai i te wā i totohe atu au mō tēnei kupu, Kia ora. Mai tērā wā tatū iho ake ki te rā nei. Koinō tāku, kia puta ake te reo ki waku tamariki, otirā ki waku mokopuna, iaianena ko Taiki ngā tuarua.

Ko te tapu o te whakapapa ki ngā kōrero e mōhio nei hau, i heke mai tērā tapu i te mana i te mauri o te wai. Ko te wai te kaikawe o te ora.
Ki ahau nei, ko te wai te taura e here ai tātou katoa ki tēnei ao. Ko te wai tētahi tino mea ki tōku nei tuakiritanga. He taonga nui te wai mō tātou katoa, mō ngā iwi katoa o te motu, koirā pea te mea kei roto i tō tātou pēpeha ko tēhea wai i hono ai koe.
Ko te matenga nui kei a tātou i tēnei wā.